Pu Deputy Speaker, Pakhatna, Demand Number One Legislative a nghak a hma chiah sawi khan sawi tawh a, Legislative a thawktu te hi an polite an fakwm a, an fel a, vawiinah hian an sum leh pai pun lam emaw tlem lam emaw sawi ka tum lo va, an fakwm a, kan Speaker leh Deputy Speaker te leh kan Commissioner leh a nau te zavain fakwm hle a ni tih kha he House kaltlang hian kan sawi duh a ni. A pahnihna chuan demand number pali na lawian judicial hei hi ho kan tih mai thei mahse a ho lovin ka hria kei chuan nan judicial stamp cheng a man leh cheng sawm man hman thei a awm laia cheng sawmhnih man hlir hman tir lai hi kan law minister khan min hriat sak se cheng a man hman awm leh cheng sawm man hman awm awm a helai hi tunah chuan cheng sawmhnih man vek hman a ngai a lethei zawk te leh harsa zawk tan helai hi A pawimawh khawp mai tih kha kan sawi duh a ni. Cheng a man leh cheng sawm man nan judicial stamp hi hman thei dan awm se, hman leh thei dan awm se tih kha kan sawi duh a. Tin a pahnihna, pathum, a pahnihna chuan Lawngtlai East bialtu khan a sawi tawh a, Lawngtlai district saw district lian tak kan ni a, court lamah hian session judge kan nei lo a, pawk saw te, murder emaw awm hlek chuan Lunglei leh Saihak kal zel a ngai a. Zela an vawm a ngai a, a buaithlak bik em em a. Keini district saw pawk saw te pawh hi kan ngah ang reng a, kan lo ti than deuh nge ni, kan la hnam mawl zia deuh nachin te pawh awm ang a, changkang lo deuh hlek a. Chuvang chuan Lawngtlai court pawh saw tih len dan min ngaihtuah sak se tih kha a pawimawh khawp mai a, district angin tih kha kan sawi duh a ni. Tin, finance demand number pakua na ah hian, Hei hi sawrkar hmasa pawh khan kan sawi tam tawh a, a khawnpui a khah. Tun tumah pawh hian hei khawnpui ah hian chuan buk luih mai a, tichuan a hman chhuah lehna turah hian hei kan sawrkar hian kan department hotute hi kan ring tawk lo a mi ang maw ka tia. Finance Department atangin Revenue Expenditure tur te, Capital, Other Capital Expenditure tur tih te, Infrastructure Asset tih te leh thil hrang hrang entir nan PWD a han dah awm ngawih ngawih ang chi te pawh hi Finance ah hian a awm vek mai a, hei hi kan han kal anga a tawpah chuan na kumah Budget session ah chuan Supplementary Demand Chhah fe rawn chhuak leh dawn a ni. A china ka hma a chiah sawitu Aizawl South thi, West thi, bialtuin a sawiah khan pa ber in sum a kawl loh chuan a ti kha a dikna chin te chu a awm teh mai vang. Mahse, kan department officer te, kan mithiam tak tak ten an mahnia ngaihtuahna an neih ve te, an mahnia duh an neih ve te pawh han hmang ve thei tura tih ni lo a. Finance atanga hetia kan tham vek mai khawnpuia kan dah vek laia hi a fuh ber angem? Vawihnia kan Finance Minister kan House Leader ngei pawh hian he lama thut lai khan sorkar hmasa khan a zawt a, ka bengah hian a la ri reng ka la hre reng thin a ni. Hei hi a fuh ber nge a nia tha bera in ngaih leh tih kha tunah hei kan rawn kal chho va. Hemi kan practice-a hi sorkar kal ta atang khan niin ka hreh ve a. Hei helai hi a dik ber em aw! Hmasawnna hna kan thawhna tur atan hian kan suma kha Department dangah kan va transfer leh ngai a tikhan a tirah Sector Allocation a Budget siam dawnah han inthen dial dial a, nangni chungni chu mi khami zat han inti mai ni lo a, Finance atanga tia tham khawm vek a, Khawnpui atanga a dil thiam thiam deuh ina dil chhuah theih tur a ang lek lek em aw ka ti a. Helai hi a tha zawk nge ni dawn a, enge ni awmzia hriatthiam a harang reng ka ti a, chuti rual chuan kan officer te he hetia tawngkam han riah hian aa department an pek hian an lo hmang zo leh mai thin a, anmahni hian chuvan chuan an mamawh huna kan pek mai hi a fuh zawk a ni tih ang ri lek lek te hi a awm a, khatia ni chuan Department ho kut kha kan phuar ang ta riau in ka hria a, helai hi kan sawi thin financial dictator kan tih thin sorkar hmasa pawh kan lo sawi tawh thin kha vawiinah pawh hian chhunzawm zel a la nih hian a lang tlat mai a, helai hi pu deputy speaker kan finance minister hian helaia finance a Han bawk deuh tawk ka hi enge ni thatna zawk awm a, chuta tang chuan pawisa sem dan turah pawh helai finance chungchang ka ngaihtuahna ah chuan kan naupan lai thinah kan naupan lai chuan team hi kan indin thihna kan hotu pa ber hi teltu bantu ni thihna a huai em em mai a, chu chu kan tlawn thin a ni, thil kan han ti dawn pawn teltu bantu thu lo kha che ti theih reng reng, tunah chuan teltu bantu ni ringawt mai kan finance minister hi. A sawi apiang in kan Finance Minister zaawm tak ti reng mai kha helai a infakna reng mai pawh hi ka nge ni Chief Minister Rubber tih te Revenue ah pawh khan Chief Minister tih lampang Scheme kha awm leh in ka hria. Khati deuh zel a kan kal dawn a nih chuan he Zoram kal zel tur atan hian a thang em aw tih kha ngaihtuahna kan nei ve a chulai chu kan sawi chhuak duh a ni. Tichuan Power and Electricity aw a tawi lamah ka kal ang hei chu tawpna Commerce and Industries ah hian min chah pakhat chu kan Minister khan min ri eksak thei se Dawn Fawh ram pawn atanga lo kal hei hian Mizoram chhunga Dawn Fawh zuar ching ho te harsatna nasa taka thlen ni ngei tur a ni min lo sawi chhuahsak ngei ngei rawn tia min rawn chah a ram pawn atanga Dawn Fawh lo lut thin a hi ruh loh tir hram a Mizoram chhunga Thar kuthnathawktute in an chan theih nan dia tin Geologists and Mining hi hei hi tlem in rang deuh sela a tha ka ti. Nikum ah khan Lawngtlai ah kan sawi fo thin tawh elah pawh ka sawi zin tawh. Chhiat nasa tak kan tawk a. A Minister khat ila kan puni te ania ka inbia a, ka rawn tir nghal ang a tirh lo kal tur kan tirh kal ta lo vah. Tichuan Geologists and Mining ina report an pek loh chuan Hma khan la tha ngam si lo a, mahnia ka zu fawn a, kan lo la ti lo an ti ter mai a, chak deuh sela a pawimawh khawp in ka hria, Mining ho kha tih lai kha kan sawi duh a ni. Tin, Power and Electricity TC chungchangah hian Lawngtlai East bialtu khan a sawi tawh a, tunah chuan hei thirty three Lungsen Chawngte Bungtlang atangin Lawngtlaiah kan Minister zawng tak hmalak naihin, Kan nei thei dawn a, Lawngtai hi ruah a sur chuan thim reng mai a khawi va atang a, Lawngtai lo kal a hi a hrui a lo hrui tawh a, tunah hian one thirty two upgrade tum a ni a, tunah chuan thirty three bung tlang atanga Lawngtlai a rawn pek thei tawh chuan kha kha chak zawkin hma a lak thei ang a, kan mamawhna em em chu kan tui pamna atan khian thirty three hian a pam zo lo a ni, one thirty two hian chuan min pam thei dawn a. Lawngtlai khawpui harsatna hna men lo kan tawk a ni tih kha kan sawi duh a, tin vawiinah hian a tih chi leh chi loh pawh ka hre lo. Tuna PNE-a ENC hi a fel khawp mai. Hei hminga mla te an nih ve takah chuan bial te leh transformer te pawh han dil a ngai ve thin a, an bil te hian min lo ngai pawimawh thin a, a lawmawm ka ti. Bial ten min ring ve a, kan bial pawnte thleng thleng pawhin min rin ve na chin an nei bawk si a. Tichuan Bungtlang South ah hian Subdivision kan neih ve a, kum sangni leh sawmhnih leh paruk ah hawn a ni a, vawiini thleng hian Quarter kan neih ve tih hi an mahni power tan hian pakhat mah ala awm ve lo a ni. Kumin ah kha kan sawi tak ang hian Finance ah pawisa kha a tam bawk a, kan Finance Minister pawh min hriatsak se, Bungtlang South ah umm. Subdivision khi thuam that a pawimawh khawp mai. Khawsawm kua leh pathum an en kawl a, hemi align duty kan tih hi sawm panga chiah an nei ni, khawsawm kua pathuma khawtlangin tlawm ngaia ti ringawt an ni mai a, tam a nih loh pawn cheng sang a hlawh te teh lek point ti thei se a lawm awm khawpin ka ring a. Tin, Bungtlang South Subdivision hnuaiah khian regular staff pali chiah an awm. Hei hi thuam that a pawimawh khawp mai. Ka hma a chhek bialtu in a sawi ang khan Sasky loan kan la a, kan bialte a thlen ve lo chuan in a fel bik lo vang. Kan bialte pawh thlen ve ngai ni, mamawhna sang khawp mai kha lai kha min hriat sak se kan duh a. Tin, kan sawi leh duh chu minute a kal sak ropui sia. Electric bill chungchangah hian sawrkharin kan ti tauh dawn lo kan ti a, mahse a petute hian to tlat a ni. A chhan chu helai hausa pawh an sawi a, a period a zir kha a ni tih lai taka hi a system hi fuh ta lo a ni. A chhan chu matter pakhat kilowatt one to hundred ah khan four point nine zero pawisa a ni, chengli leh pawisa chhungkua a ni a. Nachina kan ngaihhlak ang khan thlakhat a bill tur a ni. Thlahni hnuava bill chuan Two hundred a lo pel tawh a kha kha, cheng sarih leh pawisa sawm a ni tawh si a, za thum a kai phei chuan cheng riat leh pawisa sawm hnih daih a ni a, thla thum hnu a va bil chuan bil a va kal chuan a meter kha lo kal teuh tawh. Chuvang chuan helai hi bil ti sang si loh hian a bil system atang hian mipuiin an tuar ta a ni. Chuvang chuan helai hi a bil dan a bil system hi kan siam that a pawimawh khawpin ka hria a, entirna ni sawm thum ah unit za sawm nga,

Amah erawh chu Bill kan ti sang lo kan tih rual in a Bill system a dik loh avang in Bill a sang a mipuiin an tuar ta tlat a ni. Chu lai chu hei Mizoram ah hian domestic ringawt pawh hi mihring nuai hnih leh sing sarih leh sang sarih leh za thum leh sum thum leh pasarih con ei consumer an awm a ni. Chu chu domestic kan tih ho chauh hian la ni. Chuvang chuan khami atang ringawt pawh khan ah Cheng tlemte te pawn luhpung sela cheng tam tak kha khalai khan mipui kan run thei tlat mai a. Chuvangin helai hi en nun a thak ka ti khawp mai a hei, Tariff Order, Phek, Chapter five hna pawh hian Annexure three ah helai han chiang takin a inziak a. Chu lai chu kan Minister pawh khan lo en ngun deuh ta sela chuti ni lo chuan a man kan pun lo tisia Zanga chawi thin khan sangkhat zanga te sanghnih ten chawi chuan thalai system, billing system, dik ta lo, slab rate hman dan dik loh avanga chawi tam niin a lang tlat mai a. Chuvang chuan Pu Deputy Speaker, helai hi a serious in ka hria, kan bill dan system hi a period a rei ringawt lama khan kan bill tawp chuanin a dik thei lo ang. Khami a kilowatt hman dan tur one to hundred ah Sengli leh Pawisaw Sawmkua Hundred to two hundred a cheng sarih leh pawisa sawm khatiang ang ni chho a nih avang khan en ngawn loh chuan mipui in a bil petu te hian pe tam an inti tlat a hmain zanga kan pe thin a tun chuan sanghnih pek a ngai an ti tlat tawh a ni a bil system dik loh vang niin a lang a Pu Deputy Speaker in off sak ai chuan uiawm khawp mahse a sawi tur chu tam hna in khami chin kha ka sawi thei ni se la kan Chief Minister leh kan Power Minister demand te an thlawp e.